Nokwasɛm bi a emi, Anna Bonsam no, akɔ akɔɔ mu anya nsɛ de ayɛ duukuo ma aban duukuo, yɛn bu no. Yaw tetesi ara ne sɛ Maame asɔ sika. Ɔkɔgyina koraa sɛ ɔpere NDC, eh, ɔkɔgyina sɛ ɔpere kɔnya wɔ NDC din mu wɔ abatifi abatoɔ mpɛsoa so, anyɛ yie, eyi ne bɔɔ hɔ. Yɛate sɛ ɔde kɔmputa ne trumpet akɔ akɔkyɛ de I group. Na anka NPP foɔ na ɛnya, na NDC deɛ, Maame asɔ no ara, ahɔn.

Mo atiefoɔ nyinaa a ɛwɔ Kwawu East, Kwawu South, Kwawu baabiara apɔtem. Ɛyɛ me sɛ mmerɛ bi mo tee me nka sɛ meyɛɛ sɛ mereba abɛyɛ politics. Na ɛyɛ me sɛ politics no ɛyɛ a na menhu deɛ ɛwɔ mu. Sɛ ɛsɛ sɛ yɛka nokorɛ a na ɛyɛ anaa sɛ ɛnsɛ sɛ yɛka nokorɛ a na ɛnyɛ. But me deɛ sɛdeɛ mete politics ase no, me feel sɛ sɛ obi reyɛ adepa na sɛ onipa no nni w'amanyɔkuo mu koraa na sɛ ɛyɛ adepa a, ɛyɛ sɛ wopae mu ka nokorɛ na wodi nipa no akyi sɛ deɛ ɔreyɛ yi yɛ adepa. Yɛmmɔ n'aba so. Sɛbe meyɛ NDC ni, wotwa me mogya a NDC na ɛbɛba. Honourable Brian Acheampong ɔyɛ NPP ni, nanso adepa a ɔreyɛ no, ɛsɛ sɛ me me NDC ni mebɔ n'aba so sɛ adeɛ no a woyɛ no ebi koraa me mebaeɛ a anka mentumi nyɛ. Deɛ ɛyɛeɛ a mede kɔmputa kɔmaa the eye foɔ yi, sɛbe mansɔre prɛko pɛ na mehuu sɛ eye bi wɔ baabi. Ɔmo approachee me, me meyɛ fashion designer ɛna me san wɔ musical aspect de bata ho. Ɔmo bɛ approachee me sɛ nka mɛtumi afa nnipa no bi na mede ɔmo aka adepam no a mepam no ho anaa. Nti mibisae sɛ, Ah, mufiri he ni? Ansa na ɛyɛ Coleman n'ankasa reka kyerɛ me sɛ, Oh, ɛyɛ mmabunu no a ɛnam no a wɔnnya adwuma nyɛ a wɔfeel sɛ wɔgange wɔ area bi a ebetumi de adwene bɔne bi, adwempɔ bɔne bi aba wɔn tirim no. Ɔno afa to ne ho sɛ ɔreboaboa wɔn ho ano, a ɛnyɛ mmarima nko a, mmaa ka ho, a sɛ wopɛ adwuma a, na sɛ wunnya a, mokɔyɛ mmienu mmiɛnsa a, ɛtumi de adwene bɔne bi ba. Enti ɔno aboaboa wɔn ano. Driverfoɔ wom, tailorfoɔ wom, musicians wom, sɛbi obi a ɔnkɔɔ sukuu koraa da wom, diplomats wom. Enti no sɛ wopɛ adwuma a, ɔno nso hwehwɛ baabi a adwuma wɔ na anka ɔde bi akɔ akɔka wɔn ho. Ɛno ne deɛ ɛdi kan a mede huu no. Sɛbe menya abofra sɛ obi bɛbɛn me kwa saa a, me ankasa mewurawura mu na mekɔhuu baabi a group no wɔ. Nokorɛ meduruiɛ no, I was impressed. Wohwɛ sɛdeɛ mmeranteɛ ne mmabaawa, wohwɛ mu koraa mmaa no dɔɔso kyɛn mmarima no. Wɔasiesie wɔn ho black and white. Na obi a ɔrepɛ adwuma, mebisa wɔn sɛ, na black and white yɛ ɛhyɛ wɔn sɛdeɛ wɔasiesie wɔn ho yi deɛ, asɛ wɔn wɔ bank. Obi ho wɔn ɔbɛyɛ dɛn na wɔama wɔn adwuma? Ɛna ɔma mete aseɛ sɛ daabi. Obi wɔ hɔ a ɔbɛba sɛdeɛ ɔtɔfi sɛ yɛ a aba so yi, watwe ato ne fo ne ne ne serɛ so. ne tiri ho basaa, nti ɔpɛ sɛ ɔde discipline bi ba mu, na nyɛ sɛ adwuma pɛ no kɛkɛ na ɔpɛ ama wɔn, na mmom training bi wɔ mu a ɛbɛma onipa no sɛdeɛ ɔne nipa no rekasa koraa ɔde nsa bɛgu w'akyi, na sɛ ɔkɔhwehwɛ adwuma ma onipa no koraa a, ɛmfa animguaseɛ mma. Nti mebɛwuraa wɔn office hɔ. Nnipa a wɔkyerɛkyerɛ wɔn din no nyinaa, four a sheet na wɔkyerɛkyerɛ so. Na mesɛ what? Ɛyɛ ade pa na nkurɔfoɔ yi ɛreyɛ yi. Ɛkaa me. I went there on a Friday. Saturday wɔnkɔ. Sunday papa I still have the receipt on me. Mekɔɔ Shoprite. Mekɔbisaa computer na ɛyɛ 2,900 cedis. Sɛ menyɛ sɛ manya me ho. Menyaa me ho. Metɔɔ kɔmputa no Monday anɔpa na mede kɔ sɔpraesee wɔn. Mede kɔmaa wɔn no, mibisaeɛ sɛ ebinom wɔ hɔ a wɔnim nnwomto wɔ mu anaa, ebi wɔ hɔ a ɛbɔ instrument anaa. Sɛ wokae a, nnansa mu Hollandfoɔ baa Abetifi, Homecoming, bɛyɛɛ donation wɔ Abetifi. Me ankasa me selectee the I Groupfoɔ no bi. Na na dɔntehene bɛdi me adanseɛ. Mede boys bi baa bɛtifi a na wɔhyɛ black and white. Mefaa m'accordion. Ɔbaako sɛ ɔbɔ trumpet but ɔnni bi. Mekɔɔ kurom kɔtɔɔ trumpet seven hundred cedis de maa boy no. Memaa ɔbaako organ. Ɛna wɔdii m'akyi de wɔn baa bɛtifi. Yɛbɛ perform wɔ program no ase just to test them sɛ ɛyɛ ampa sɛ they know how to play. Ampa me try wɔn no they were very good mede wɔn dii makyi baa betifi ɛbɛ performee wɔ hɔ nom ɛnɛ boys no every time wɔn ba me nkyɛn me yɛ yɛ rehearsals a ma promise wɔn sɛ ebi a program bi ba kora a mɛtumi ne wɔn akɔ deɛ ɛto so biem paapa December yi na metee sɛ ɔmo yɛ meeting sɛ a ɔmo ɔmo anya adwuma kɔ yi ɔmo de ɔmo kɔ ɔmo ɔmo nya adwuma yi ɔmo wɔ hɔ yi sɛbi ɔmo bɛkɔ no kwasaa nti ɛyɛ sɛ ɔmo yɛ get together kakra de ma ɔmo na end of december na ɔmo nso ehu sɛ ebi a yɛnya fanta nsuo bi nom yɛ papa ɛka makoma ɛma metɔɔ drinks. Sɛbe, plate koro a yebedidi mu koraa wɔn nni bi. Minnye nni sɛ me, meyɛ ɔbaatan. Metumi de m'ani akɔ ho sɛ ebia obi kita pepper spray, obi kita knife, obi kita wei na ma encourage sɛ meretɔ computer akɔma wɔn, anaasɛ wɔn mokɔ eh, meeting, matɔ drinks akɔ akɔma wɔn, just to encourage them. Me ankasa me cousin, ɔde Saka, eh, ɛyɛ Mr. Saka, Agyako Saka ɔwɔ abegye fi, ne grandson. Ɔwɔ pharmacy shop wɔ Tudu. Through the eye manya mmienu akɔma no wɔrehwɛ ne shop paapa sɛbe. Medɔ me cousin no kyɛn the eye group no. Mentumi nkɔfa obi a ɔyɛ turuturu asɛm wɔ the eye group mu nkɔma me cousin sɛ wɔnhwɛ ne shop na sɛbe ɔfa tuo na anadwo ɔkɔbu shop no a na meyɛ ne dɛn? Me ho kyere me a me nua no hɔ na mɛkɔ. Ɛnnɛ wɔreyɛ adwuma wɔ hɔ. Enti minhu sɛ atuturasɛm bi wom. I've known them for the past eight months. Madamfo bi wɔ hotel wɔ Taifa. Ɔpɛ nipa five. Obehu me sɛ ɔpɛ eh, nipa kɔyɛ adwuma wɔ ne hotel, new hotel, Dokua Plaza. Mefa ne kunu de ne kɔɔ the eye. Na ɛba deɛ nti a ɛyɛ ɛma wɔn hyia ne sɛ, sɛ adwuma bi ba saa a, wɔfrɛ wɔn na wɔde ato wɔn anim. Hotel job bi aba. Wo a wopɛ sɛ woyɛ interested wɔ mu no na amanfoɔ ama wɔn ani so. Me a m'anim mmaa mmiɛnsa, mmaa mmarima mmienu, yɛde wɔn kɔmaa Dokuwa Plaza, wɔreyɛ adwuma wɔ hɔnom. M'adamfo bi yɛ cocoa adwuma. NIA, eh, nnipa 15 bi kɔyɛɛ national service wɔ hɔ. Bɔs no huu sɛ, a, wɔawie national service, ɛhe na wɔbɛkɔ? Wɔnya nyɛ adwuma. Meka kyerɛɛ wɔn sɛ, O, obi rehwehwɛ adwuma a ɔyɛ adwuma pa, Truman, papa no ankasa de n'ani kɔhwɛeɛ sɛ ɛyɛ ampa anaasɛ ɛyɛ am, ɛnyɛ ampa. Mmaa 13, mmarima mmienu. Wɔn nyinaa nkɔtwerɛɛ wɔn din wɔ hɔ. Yɛnyaa adwuma maa wɔn, but na salary no wɔn se sa. Ebi wɔ hɔ a wawie university, wɔfo sɛ 700 cedis sa ma no. Ɛno na amma wɔn ankɔ. Madamfo buroni bi a ɔyɛ cocoa products, Mede no kɔɔ hɔnom ama wakɔ akɔyi nnipa sere a wɔyɛ adwuma ma no. Enti Paapa, ɛnyɛ sɛ bɔne bi, yɛmfa politics nto nkyɛn na yɛnka nokorɛ. Ɛsɛ sɛ nka yɛ encourage boy no koraa adwuma a ɔreyɛ wɔ hɔnom no. Enti kakra a mewɔ ka wɔ ho no no. Yo, Maame Atɔ,

NDC foɔ wɔ mu. NDC foɔ wɔ mu.
Me na meka kyerɛ wo, NDC foɔ wɔ mu. Me ankasa me de NDC foɔ seven, baako fi Koforidua, mmienu fi Volta region, meka mmienu fi Volta region a, ɛyɛ the vice chairman, the former vice chairman of NDC Kwawu East Miso Otim. Mede ne mma mmienu akɔka ho da ai, na obi yɛ NDC, obi yɛ NDC kyɛn Miso Otim anaa? Me ankasa me NDC fo a na wɔn bɛn mi sɛ wɔn repɛ adwuma a me fo sɛ me nya bi ma wɔn. Mɛ ma wɔn akɔ akɔ register wɔ the I group a yɛahwehwɛ adwuma ma wɔn. Yɛn fa politics nto nkyɛn, nyɛ politics asɛm ne yɛreka wɔ saa asɛm yi mu, me paa kyɛw.